Li Sûriyeyê hevalbendên Amerîkayî yên herî dilsoz em in, me ji bîr nekin. Di hezar û çardan, dema me bi hevkariya Amerîkayê û hevpeymana navdewletî ji bo cara pêşîn zora rêxistina DAIŞ'ê ya terorîst bir û derbeka giran lê da, wê çaxê, Êdî cîhanê nav û dengê Kobaniyê warê zaroktiya min bihîst û miletê min Kurdên Sûriyayê nas kir. Îroj, dîsa Kobanî di bin hikmê gefan de ye û ewqas destkeftiyên wê hevkariya me di metersiyê de ne. Vê carê ne ku rêxistina DAIŞ'ê ya terorîst gefan li me dixwe, lê belê hevalbenda Amerîkayê, endama NATO'yê gefan dixwe. Hikûmeta Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyib Erdogan ji hefteyekê zêdetir bi awayekî hovane bajarên me topbaran kirin. Wekî encam hem kesên sivîl şehîd bûn hem jî binesaziya jiyanî ya sivîlan wêran bû. Pê re hêzên Sûriyaya Demokratîk ku ji bo têkşikandina DAIŞ'ê timî didozin, hatin armanckirin. Sebaretê me, em gelên vê herêmê, armanca me ne tenê ew bû em rêxistina DAIŞ'ê ya terorîst ji hêla leşkerî ve ji nav bibin. Lê belê li kêleka şerê leşkerî yê li hember vê koma terorîst û ji bo zuhakirina çavkaniya vê hêşmendiyê pêngavên baş hatin avêtin. Loma pergaleke berfireh ku xwe dispêre pirrengî û wekheviyê hat danîn. Ji bo nimûneyê li Reqaya ku Ebûbekir El-Bexdadî hikmê DAIŞ'ê lê digerand, îroj li wê derê jinên sûriyayî bûne pêşengên di ser xwe re. Sala du hezar û pazdeh de Mehêzên Sûriyaya Demokratîk an ku HSD ava kir ku Kurd, Ereb û Asûr di bin banê wê de hevalbendên hev in. Vatiniya vê hêzê ji navbirina DAIŞ'ê ye. Her bajarekî ku me rizgar dikir, Miletê me li wê derê encûmenên sivîl ava dikirin. Van encûmenan ji bo cara pêşîn li Sûriyeyê nuwênertiya hemû ol û netaweyan kir û cihekî wisa da jinê ku karibe di qada birêvebirinê de wekheviyê bibîne. Ji bo ku me nikarîbû pîvanên demokrasiyê yên Rojavayê bi temamî bicihbînin, yekcaran em dihatin rexnekirin. Bi rêveberiya me ne bi rêveberiyeke nimûnengî ne. Lewra me di şerê hebûn û nebûnê de li ber xwe dida û hevdemî krîzeke aborî ya pir giran ev rêveberî hat avakirin. Lê dîsa jî heke em kalîteya hikimraniya xwe û wê ewlehiya Komarûnandiye binirxînin, bi rêveberiya me ji hemû desthilatdariyên li Sûriyeyê hene baştir e. Ev yeka han çawa pêk hat? Bêguman bi saya serkeftina li Kobaniyê û desteka hêzên navdewletî ku di berxwedanê de pişta me girtin. Lê aniha ji ber vê êrîşa Tirkiyeyê li ser herêmên me, ewqas destkeftiyên me gotî di bin gef û metirsiyê de ne. Li bajarê Dêrikê yê sînorî, warê Kurd û Êzdî û Siryanan, tenê di derbeyekê de ji deh sivîlan zêdetir şehîd bûn. Nêzîkî bajarê Hesekê jî derbeyek li wê barageha me ya hevbeş xistin. Di wê baragehê de em û hêzên Emerîkayî li gel hev in, planên operasyonên li dij DAIŞ'ê datînin. Ew derbeya han tenê çend sed mitrekî dûrî hêzên Emerîkayî ket. Ez bawer im ew derbe hewldana kuştinê bû. Lewra Tirkiyeyê gelek hevkarên min ên Hesedeyê û yên bi rêveberiya me îsal kuştine. Ji ber vê topbaranê ji xwe tirs û aloziyeke mezin peyda bûye. Bi ser de jî Erdogan her û her gefan li me dixwe ku ew ê bavêje ser axa me û êrîş bike. Em baş dizanin bêencamên vê êrîşê çiqasî xirab in, çimkî Tirkiyeyê berî niha du caran êrîş kiriye. Tirkiyeyê di hezar û hejdeh an Efrîn dagir kir û di hezar û nozdeh an Serê Kaniyê û Girê Spî dagir kirin. Ji ber vê dagirkeriyê bi sedhezaran sivîl penaber bûn û têkoşîna cîhanî ya li hember DAIŞ'ê sekinî. Piştî çend sal in hikmê Tirkiyeya dagirker êdî ew dever bûne çavkaniya alozî û bêewletiyê. Ji aliyekî ve şerê navxwe ye û ji aliyê din ve çekdarên tundrew li wan herêman zêde dibin. Carê li wan deran bi rêveberiya me pêkve jiyana neteweyan û azadiya olê tevî mafên jinê diparastin. Lê îroj hêzên tirk bi wan komikên çekdar ve li dij kêmîniyên neteweyî û olî û li dij jinan binpêkirinên gelekî kirêt pêk tînin bê ku kesên sûcdar û binpêker bêne cezakirin. Dema ku bi rêveberiya me hikim dikir, li bakur rojavayê Sûriyeyê tekana axa ku îslamîstên tundrew pêlê nekiribû Efrîn bû. Lê wekî ew herêm ket bin destê Tirkiye ya dagirker, êdî komikên girêdayî El-Qaîdayê rehet û serbest li wê derê tevdigerin. Vê havînê Amerîkayê bi derbeyeke dronê Maher El-Eqalî ku serekekî mezin ê DAIŞ'ê bû, li wê derê kuşt. Tirkiya li gelê me, li wê ewlehî û seqemgîriya ku me gelek qurbanî berdêlî wê dane, gefan dixwe. Ji bo ku ji şerê xwe re bahaneyekê peyda bike, Erdogan hêzên me bi teqîna Stenbolê tawanbar kirin. Dixwazim vê meseleyê zelal bikim. Em vê teqîna terorî şermezar û protesto dikin û bi her hawî red dikin Ku em wekî tawanbar û sûcdar bêne dîtin. Em dîsa ji malbatên qurbaniyan re sersaxiyê dixwazin. Careka din em bang dikin ku li barê vê teqînê lêpirsîn bê vekirin û heke lêpirsîn pêk hat, em ê alîkar bin. Em ji kesekî naxwazin ku were ji ber me ve şer bike. Miletê min hîn li ser xwe û li warê xwe ye. Berî niha çendîn û çend caran me bi tena serê xwe li ber xwe daye. Heke hat, em ê dîsa li ber xwe bidin. Me tenê daxwazek heye. Ji bo rakirina wî barê zor û giran, rûnandina aştiyê, bila cîhan li kêleka me be. Bi baweriya me, ev şerên ku gelek êş û trajedî li herêma me barandine, xwe dispêrin paşxaneyeke siyasî. Di navbera Kurd û Tirkan de kîn û kerbeke rûniştî tune ye. Lê çi heye, serkirdeyên Tirkan biryareke siyasî ya bi vî rengî li qelemê dane, Her çi Kurd in, ji bo ewlehiya me gef û metirsî ne. Loma em ji mafên demokrasiyê yên bingehîn bêpar hiştine. Ji bo nehiştina şerê çekdarî yê di navbera herdu milan de û bi rêyên aştiyane çareserkirina doza kurdî, berî niha Erdogan bi Partiya Karkerên Kurdistanê re danûstandin kiribûn. Di hengama wan danûstandinan de em li kêleka cîranên xwe tirkan bi aştî dijiyan. Heke dîsa xwazibin em ê bikarin heman rewşê dubare zindî bikin. Sala du hezar û nozdan dema herêma me rastî gefan de hat, Partiya Karkerên Kurdistanê her di vê rojnameyê de banga xwe araste kir ku dîsa li hev rûnin û li çareseriyeke siyasî bigerin. Lê dewleta Tirk bersiv neda û çend mehan bi şûn de du bajarên me dagîr kirin. Heke wê çaxê civaka navdewletî li hember dagîrkirina Tirkiyeyê dengê xwe bilind bikira û aştî bidaya pêş, berevajê wan bûyeran dibê ku pêvajoyeke din peyda bibûya. Rast e, em nikarin demê bi şûnde vegerînin û destêwerdana raboriyê bikin, lê em dikarin ji wan bobelat û trajediyên borî dersan bigirin. Va ye em radigihînin, ji bo ku danûstandin bi rê bikevin û aştiyeka ji dil bi cih bê, em amade ne ku bi roleka aktîv û bi kêrhatî ve rabin. Em her wiha bang li civaka navdewletî dikin, Ji bo ku êrîşa Tirkiyeyê bê sekinandin û qene li ser bingeha demokrasî û pêkvejiyanê û mafên wek hev, çareseriyeke siyasî bê danîn, divê gavên rastîn û berbiçav bêne avêtin. Lewra hebûna gelê me û ewlehiya vê herêmê di holê de ne. Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya ya Demokratîk Mazlûm Ebdî rojnameya Washington Postê, Sisiyê Kanûna Pêşîn a du hezar û bîst û duyan.